Hemmäňize salam dostlar. Täze tehnologiýanyň ikinji sanyna hemmäňizi hoş gördük. Bu sanymyzda men siziň bilen ViewSonic 27 inç monitory tanyşdyrjak. Geliň, has içgin seredeliň.

Bu monitor esasy aýratynlygy sRGB reňk standartlaryna, ýokary hil reňk standartlaryna eýe bolmagy. Ondan daşary hem bu monitoryň esasy aýratynlyklarynyň biri grafiki monitor bolmagy. Grafiki monitor näme? Grafik dizaýnerler dizaýnçylyk bilen meşgullanýan grafik dizaýnerler üçin reňkleri iň dogry şekilde görkezýär. Sebäbi olar üçin reňkleriň reňkleri iň dury, iň dogry şekilde görmegi olar üçin möhüm. Geliň has içgin seredeliň. Şeýle gutyny açamyzda, bu monitor ýigrimi ýedi inç bolany üçin gutyň göwrümem şol ululykda. Şeýle seredemizde, haýsyndan başlajagym şo bilemok içinde diýseň köp zat bar. Geliň şuň bilen başlalyň. Bu näme zat? Plýonkaçydan çykaralyň gapjagaşyny. Dostlar görşüňiz ýalyk, göni birinji bilen eliňize Vibsonic ýazgyly, logoly monitoryň aýagy çykýar. Monitoryň iň aşaky bölegi. we başga şeýle seredemizde iki sanak güýç kabeli ýer alýar, güýç kabelleri bar. Dostlar intek monitora ýetmäkäk gutynyň monitory nähili derejede gowy goragly şekilde gaplanandygyny görýäris. Bärde şeýle seredemizde bir sany goraýjy bir neme çykýar, gap çykýar. Muny ýere goýup bileris bize geregi ýok. Ine, dostlar, taýarmy? Monitory açýan. Taýar bolsaňyz açjak. Menem dogrusy sabyrsyzlyk bilen garaşýan-da bu monitory görmek üçin. Hany muny aýagyny biz baglalyň. Hawa dostlar, monitory aýagyna birikdirdik. Diýseň, ykjam, diýseň, gurply ýagdaýda dur biri-birine, hiç hili gaçmagyna hiç hili bir şans berenok, dogrusy. Kabellerem dostlar, görşüňiz ýaly, içinden üç sany kabel çykdy. Indi bularyňam bize geregi ýok. Bularam aýyrsak bor gyra. Şeýle seredemizde dostlar, görşüňiz ýalak kan monitoryň ýüzünde artykmaç hiç zat ýok. Iň sa bollugyndan iň sada iň minimalist şekilinde dizaýn edilen. Da hatda hatda şeýle men size arkasynam görkezeýin başda arkasyndan başlaly. Görşüňiz ýaly dostlar, ViewSonic logosy knopkajyklary, ýagny açylyş düwmesi we beýleki kontrol edilýän knopkalar hemmesi arkada ýer alýar. Ondan daşary bärde meselem içine kabelli girişleri bärde görşüňiz ýalak dostlar bir sany type-c Girişi iki sanak Type A USB girişi, bir sany HDMI we bir sanak HDMI we bir sanak mikrofon girişi görünýär. Ýaňky aýdyşym ýaly dostlar meniň iň dogrusy iň meni begendiren iň şundan meni özüni çeken zady dizaýny. Daş görnüşi, sebäbi bollugyndan sada bolmagy meň üçin hem möhüm we bu döwürde eýýäm köp adam öz ulanýan enjamynyň bollugyndan sada bolmagy, has minimalist şekilinde bolmagyny isleýär-de. Şo sebäpli hem şolar ýalak dizaýn söýerler üçin niýetlenen dizaýn. Bu mentor esasy grafik dizaýnerler üçin, suratçylar üçin, montažçylar üçin, wideo montaž edýänler, surat montaž edýänler reňki iň gowy, iň dogry şekilde görmäge mümkinçilik berýär. Meselem, köp monitor beýleki monitorlarda monitoryň ýerini üýtgedeniňde ýa bolmasa başga ýere geçireňde monitor şo bir reňkleri şo bir dogrulykda görkezmän bilýär. Ýöne bu monitor nirede geçireňde, nirede işläňde-de, ýerini nähili üýtgetseňem, bu monitor şowr dogrulykda reňkleri görkezýär. Reňk dogrulygy aslynda reňk kalibrasiony diýilýär-de. Reňk kalibrasiony näme? Reňkleriň sazlaşykly ýagdaýa getirmek. Bu Biosonic monitory eýýäm fabrikadan gelen ýagdaýynda reňkleri sazlanylgy ýagdaýda gelýär, reňkleri dogrulanan ýagdaýda gelýär. Ýöne beýleki ençeme monitorlarda belli bir dowamlylykda reňklerini sazlap durmaly, dogrulap durmaly bolýar. Monitora şeýle seredemizde, başga siz üçin aýdyp biljek nämelerimiz bar? Ýaňky diýşim ýalyk, hemme zat arkasyna ýerleşdirilen we ekranyna şeýle seredemizde, ekrany, Mat görnüşinde, mat reňkinde. Bu mat reňkiň, bu ekranyň mat bolmagy size ekranyň öwüşmeginiň, öwüşmek diýilýär öýdýän, öwüşmeginiň, ýagny reflekt etmeginiň öňüni alýar. Ýagny siz meselem ekran gara ýagdaýynda size ekranyň aňyrsyny hiç zat ýüzi görünenok ýa bolmasa kino, wideo görüp otyrkaňyz ekranyň gara böleklerinden, ekranyň garaňky böleklerinden hiç zat öwüşgenok ýagny size. Dostlar, men size has içgin, has jikme-jik aýratynlyklaryny aýdyp içiňizi gysdyrasym gelenok. Siziň esasy bilmegiňizi isleýän aýratynlyklarymyň biri sRGB reňk standartlaryna eýe bolmagy. Şeýle seredemizde dostlar, meni iň begendiren, iň şat eden diýseň begendiren aýratynlyklarynyň biri hem Monitoryň size görä iň ykjam ýagdaýda bolmagy, ýagny siz gapdala, meselem, şeýle görkezemde çepe, saga öwrüp bilýäňiz, ýanyňyzda birine bir zat görkezjek wagtyňyz kömek edýär, çepe, saga, ýa bolmasa ýokaryk, şeýle görkezeýin, aşak, ýokaryk. Aşak, ýokary hem edip bilýäňiz. Ondan daşary öňe ýene bir gezek ýagny ýokaryk ýa bolmasa ýene-de aşak şekilinde bakar, aşak taraba bakmagyny üpjün edip bilýäňiz. Ýagny aşak taraba bakdyryp bilýäňiz. Ondan daşarym dostlar meni şu monitoryň ýagny şu ekranynyň iň begendiren aýratynlyklarynyň biri. Ekranyň ýaňky öwrülýän taraplaryny görkezdim. Ýöne iň meni begendiren tarapy hem ekranyň dik ýagdaýda ulanyp bilmegiňdi. Ýagny ViewSonic monitory size ekranyny dik ýagdaýda ulanyp bilmegiňizi hem üpjün edýär. Meselem, bu dik ýagdaýda näme üçin ulanylýar diýip sorasaňyz, hany, belki mundan öň dik bir monitory dik ýagdaýda gören dälsiňiz ýa bolmasa monitory dik monitor alyp ulanyp gören däl bolup bilersiňiz. Sebäbi soňky model soňky model has ýokary hil monitorlar şul aýratynlygy üpjün edip başladylar öz ulanyjylary üçin. Ekranyň dik bolmagy esasan nämä peýda edýär diýsek, programmistler bor, suratçylar bor, suraty düşürýän ýa-da bolmasa montaž, wideo montaž edýänler, meselem diýeli siz Instagram reels üçin, reels formatda ýa-da TikTok üçin bir wideo Montaž etjek bolýaňyz, oňarjak bolýaňyz, siz üçin diýseň rahat şu ekranyň dik bolmagy. Ýa bolmasa programmistler bilýändir, ekranyň dik ýagdaýynda kod ýazmak. Has düýbünden başga duýguda. Özüm hem az-owlak programmirler bilen, kodlama bilen meşgullymsoň, bu duýgyny bilýän. Ondan daşaram, suratçylaryň köpüsi kamera bilen monitory, ýagny ekranyna baglap, kabel bilen baglanyp suraty düşürenlerinde dik formatda göni şol mahal görüp bilýärler. Meselem, suraty aldylar, göni şol alan suratlarynyň ekranda görünmeklerini sazlap bilýärler. Hawa dostlar, bu monitoryň bahasy barada aýtsak, bahasy beýleki monitorlara görä gymmadrak bolup biler, ýa bolmasa siziň öz budjetiňize görä has gymmat bolup biler. Ýöne. Bu monitor, esasan, professional grafik dizaýn bilen meşgul, dizaýnçylyk bilen meşgullanýanlar ýa bolmasa wideo montaž, surat montaž edýän professional kişiler üçin niýetlenenligi sebäpli, olaryň alýan girdeýjisiniň ýanyna kän bir göze görnenok bahasy Dost oýlaň men size reňk sazlaşygy barada aýdypdym, ýagny kalibrasion barada aýdypdym. Kalibrasion ýaňky aýdyşym ýaly beýleki monitorlar, beýleki köp monitorlar belli bir dowamlylykda kalibrasion etmeli bolýar, reňklerini sazlap durmaly bolýar. Sebäbi olarda ViewSonic ýaly göni fabrikadan gelende reňkleri saz ýagdaýda gelmän bilýär. Oň üçin hem bir çözgüt bar. X-Rite kompaniýasynyň Display Pro atly bir enjamy bar. Bu enjam bilen dostlar, ekrany birikdirip, ekranyň ýüzüne birikdirip, monitoryň ekranynyň ýüzüne birikdirip, reňkleri dürsläp, sazlap bilýär. Şonuň ýaly ukyby bar. Şuny şol dowamly monitorlaryň reňkini sazlamak üçin ulanýarlar. Ondan daşary edil şu kompaniýanyň ýene bir önümi bar, ýene bir enjamy bar kiçijik. Bu Color Checker Passport ady. Bul esasan muny suratçylar köp ulanýar. Kamera kamera enjama suratlar reňkleri tanatmak üçin has dogry ýagdaýda reňkleri alyp bilmesi üçin reňkleri kamera tanatýarlar suratçylar surata düşürýänler şoňa kömek edýär. Bul hem şeýleje näme üçin muňa checker passport diýenleriň sebäbi pasportyň daş çagyryşynyň göwrüminde-de Şeýdip pasport daş pasportyň göwrümine diýip ullugy ullugyna diýip bileris. Hawa dostlar, täze tehnologiýanyň ikinji sanynyň hem soňuna geldik. Bu bölümimizde siz bilen ViewSonic ýigrimi ýedi inç monitor bilen tanyşdyrmaga çalyşdyk. Ähli soraglaryňyzy, ähli pikirleriňizi monitor barada teswirlerde belläp bilersiňiz. Indiki bölümlerde görüşýänçäk, hoş sag boluň.